Qur'aanni ummata addunyaa tanarra jiru ka bahaa dhiha jiruuf bu'e. Bilisaanin Arabiyyin mubiin jechuun arraba lisaan hoggaa siin jedhan afaanii miti. Lisaan jechi jedhamu afaaniin kan nu yeruma hundaa ta'u. Arraba arraba meeti gubbaa geessi Qur'aana kana. Arraba Chaayinaa gubbaa geessi. Arraba Afrikaa gubbaa geessi. Arraba Faranjii gubbaa geessi. Gaafa Qur'aanni qalbii nama sanii keessatti sabate bilisaanin Arabiyyin mubiin jechuun

Akkuma nuti Afaan Oromoo qabnutti isaan illee Afaan Arabaa hajii haasoo qaban. San haasawanii kan ammaan tana haa Qur'aanni ittiin qara'u kan kanarra haasu kuni lisaana je'ee fidee hoggaa kana gaa akkasuma Qur'aana jedhu barsan waalli lisaan silkii akhirii bakka hundatti waa araba kana naa godhu jechuudhaa miti. Akkasuma mi kana hunda akka taatu siibtu beeka tafaddal warri biraatti haa dabranii qabxii biraatti rakkaasanii si dandeessu.

Edi dubbachuu feeta Muraad. Dubbachuu feete sibiin kana si boodaan eeggadha. Si gadhiisee jira si gallakkisee itti dabriisa. Naa gadhiiftee hayyee.
Hedduu ani dubbachuu tanaan hedduu jaadha malee. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa suuratu Zukhruf keessa maal ja'aa seete Haamiim wal kitaabil mubiin innaa ja'alnaahu laal innaa ja'alnaahu qur'aanan arabiyyan la'allakum ta'qiluun wa innahu fii ummil kitaabi ladaynaa la'aliyyun hakiim Aayaan tun illaa gartee lakkoofsa afurii deemtii mi hangi kun qoftiin baatii takka si barbaachisa ma'anaa gartee tafsiira aayaa kanaa baruudhaaf yoo akka gaaritti gartee Eh, kan quraana kana maalummaa quraanaa yoo kan gartee sirritti kan na- na- akka naa galuun barbaadu yoo ka'eettu ta'e sababninis aayaan takkittiin gartee haamiim jettu tunu gayaadha tafsiira gartee maaliif eh, barachuudhaaf Eh, innaa jacalnaahu qur'aanan arabiyya jacal jechi jiru kunis kaa waan duraan ture egaa

Yaa Rabii keef waan sodantu abadan qomti tee banaa yoo taate malee Ani ka taniin dhibbaa dhibbatti itti amanu Rabbiin innaa ja'alnaahu qur'aanan aarabiyyan ja'a bilisanin aarabiyyaan achitti lisaanaan achittuu innaa ja'alnaahu qur'aanan aarabiyyan afaan aarabaatiin godhe jechuun afaan qur'aanaa afaan arabaa jechuu miti Arabni afaan if dande'e, lahjaa if dande'e qaban, loqoda if dande'e qaban. Fakkeenyaaf biittummaan Morokkoon kophaa isiidhaattu akkuma gartee nuti Oromoon kutaan keenya hundinuu lahjaa adda addaa haasofnutti Suudiinis akkasumatti kanuma afaan Arabaa fakkaatu lahjaa adda addaa haasawan. Afaan Qur'aanaati jechuun garuu afaan caammii ilma namati ka takka garte qurana dhagee hin beyne yoo arra qurana dhageesifte tan garte qalbii nama sossooftu ruhin ilma namaa ni beyti jechu akka garte quraanni kuni bakka takka waliin dhufan jechu uumaan garte jechii quraanaa jecha rabbi waan ta'eef uumaan ilma namaatis rabbi biraa waan taateef lamaan kun wal gaxxamaa jechu saniifuu am bakkitiin amma garte ani lamaan garte isin jidduu seenuu barbaade maali Qur'aanni soddomman Qur'aanaatu waan gartee gaafa nabi Muhammad guututti afaan arabaatiin gad bu'e miti. Suuta suutaan wal jala wal jalaa Rabbiin nabi Muhammad irratti soddomman Qur'aanaa afaan gartee arabaatitti deebisee afaan arabaatti deebiseedha. An yaanni hin qabu sani ta'in gartee isiniif irratti dabaluu barbaade akkasii galatooma nu bira azaanee jiralleedha.
Eh, dhiifama naa gochaa na- naallee eh, eh, haasofsiisaa jirtaa?
Jira jira jira.

Hin dhagayamu?
Ni dhaga'ama itti hafu.
Hello. Eh, akka gaarii ibsanii jiranii ustaazonni ustaaz Muraad faa ustaaz Jamaal faa ibsanii jiranii yaa'uni. Faamii namaa dandeettii namaa kanatu Qur'aana kana itti tadabbur ta'uu dhabeeti keessatti yaad

Anna kun kaakiyoo sirrii bakka hedduu keessatti jira jechuudha. Amma ka Qur'aanni kun dhugaa adeemu kuni kun Arabiffaa dhugaa irra caalaati. Nabi Muhammad alayhi salaami dhugaa Arabiffaa Araba waan ta'aniif isaan Qureesh irraa waan ta'aniif dhugaa Arabiffaadhaa beekan. Dhugaa Arabiffaadhaa beekan. Kanaaf Qur'aanni kun dhugaa Arabiffaatiin buuqa biyyanii jecha Rabbii kanatu yoo irratti nuu kennaa jecha Rabbii keenya. Nya inna anzalnahu qur'aanan arabiyyan jedha. Eh, kan biraadha ammoo qur'aanni kun
Jara keenya sagaleen eh, Jamaal ana biraa immoo isin biraa isinuma jechiti. dhagaan jira
yaa nu biraa isaa.
Luga arabi fa.
Sagaleen isaa sirrii miti dharaa dabarsaa jira. Jamal Jamal network kee Sagaleen tee ni mumarti haayee.
Araba kan jedhu kuni.

Quranni afan kamin bu'ee seenani obboleessi keenya hamzaani jalqaba mirqaanani waliin haasawaa turre na wajji haasawaa ture boodarra akka garte haasawuu didee garte na wajjini sababni isaatis gaafii lama jecha so San amma irra deebinee kaasuun hin barbaachisu maaliif jennaan namni hundinuu dhagahee jira. Eh, Deebisaa isaa yoomal qiyaamaallee ta'u ni eegna jechuudha inshaallah. Lama quraanni afaan kamiin bu'e kajuu. Dura wanni ifa beekuu qabdan jara keenya obboleeyyan keenya dameen barnootaa hundinuu adeemsa qabdi. Namni tokko yoonii fi ogummaa fayyaa keessa seenee qo'achuu barbaade yookaan ogummaa fayyaa irratti dubbachuu barbaade Akkanuma lafaa kee kitaaba gugguurratee kitaaba waa'ee fayyaa kana usee dudubbisee anillee waa'ee fayyaati isinii himaa koottaa na wal- narratti wallaannadhaa jechuuni sun yoo gartee nama fayyaa hin qabne taate malee namni itti dhaqu hin jiru sii galee. Maal ta'uu qabda ogummaa saniin professioned taatee barattee tartiiba jiru san guutuu guuttattee akkasi gartee yaalamuu kan dandeessu yookaan nama ajjeestee jechuudha haala. Ingiliffaa akka beekte.

Qur'aanni kun baranaa nutti hin dhufne. Kanaaf namoota Qur'aana kana nuuf fidantu jira. Hayyoota Islaamaa jechuun. Kanaaf akkanuma lafaa kaanee Qur'aana kana gartee